Katrin tal-Imdina dwar Dukakija. Isimgħu dil-ġrajja u żommu b'tifkira il-ors ta' żewġ onja mill-aktar tal-gżira. Nofs Malta beħġara biex tara l-Katrina, it-tejjeċ mal-ħakem tmur bikri l-imdina. Bir-rassa minn kmieni miżawt kollox kien. Fejn rasek iddaħħal ma fadal imkien. Id-dar hi maħnuqa bħal bajda mimlija imżejna bil-ħxejjex għall-ors imħejjija. Hemm erba' qaddejja bil-wieqfa fil-bieb biex jilqgħu l-ħaddara, il-qraba u l-ħbieb. Il-ħakem, imżejjen bil-biesu s-sabiħ, kien ħieni bil-qeda imdawwar kull ġieħ. Katrina, l-arusa, bħal warda Maltija, maġenbu misjuba, ferħana u mistħija. U ħdejha mdannitha, u r-raħeb ben-nard, il-barka xtaqulhom mis-sema sal-art. In-nies ta' madwarhom, għal ġilwa mħejjija bi sdiri u xwabel, imamra u miksija, weqfin, ser jitilqu, iberħu l-bibien, ferħ ġewwa, ferħ barra, tifriġ kullimkien. Filwaqt ifeġġ fieres, iqammes mal-ħara, iż-żiemel biex jofroq bħal triq għall-ħaddara. Min tala' fuq għatba, min sal fuq riġlejh biex jara l-għarajjes għaddejja minn ħdejh. Il-qniepen idoqqu, jgħannu xbejbiet, bit-tabal u ż-żmamar bdew jidwu s-smewwiet. Katrina u l-ħakem taħt star tas-satin, mal-ħbieb u l-ħaddara, għall-knisja ħerġin. Mill-bjut u mit-twieqi xeħtulhom dafriet, mill-ġwielaq quddiemhom warċerdu xbejbiet. Mid-barka xtaqulhom mit-tena, miġġid, tifħir fuq l-arajjes kull fomm kien jgħid. X'ħin waslu fil-misraħ, laqgħuhom użżieb, bix-xama f'idejhom fid-daħla tal-bieb. Daħluhom ġol-knisja, li kienet bħal ġenna mixgħula u mżejna bi ġmielha titenna. Hemm għamlu xi talba u r-raħeb mar ħdejhom, berkilhom il-ħatem, għaqdilhom idejhom. Lil wieħed u l-oħra staqsihom fil-ħin kif titlob il-knisja jogħġbux lil xulxin. Kif saret il-ħalfa u ħadu id fit, ir-raħeb berikhom u hekk mar jgħid. Qalb waħda tnejn sirtu, hawn minni mtejġin, inħabbu biex tgħammru u tgħixu henjin. Għaxar xwieni tal-għedewwa dehru jsallbu dan-naħiet, resqu l-pwales, nies hemm niżlu, kollox ħemda, kollox skiet. Iżda l-għases minn tad-dejma li lemħuhom riesq għal hawn biex jagħrfu l tal-imdina F'daqqa waħda l-aħbar taw. Daħna kbira fil-waqt saret, fis il-qniepen sħiħ daqqew. Imbla waqt irħula qamu għall-imdina mħarba ġrew. Il-ħadara xejn ma basru meta semaw dak l-ajjat, ħasbu l nies ferħana qed jitħalqu mat-triqat. Imma dawk kif daħlu ġewwa, nisu rġiel bit-tfal fidejhom, għarfu l-ħakem li l-għadu ma jdumx wisq ma jasal ħdejhom. Malli l-ħakim Samadana li l-Katrina qal bil-ħlewwa. Alla jagħti s-sabar lilek jien semmur nirbaħ l-edewwa. Jalla, jalla rġiel qalbina. Tqasmu l-kol sabiex nerħula. Jalla rġiel għaliex it-torok sar ħarbtu djar fl-irħula. Tari lena f'daqqa waħda. Il-ferħ tbiddel dlonk fi mrar, ma tismax ħlief nisa tnewwaħ, sew fit-toroq kemm fid-djar. Dik tbus lir raġel tagħha, l-oħra tgħannaq lill-għarus, ħabel wieħed qatta waħda min jgħannaq min ibus. Kulħadd ħejja ruħu sewwa għat-taqbida mal-kefrin, li ħarbtu kull ma sabu f'kemm irħula bdew deħlin. Tlett mitt ruħ mal-ħakem telqu, nofs bir-riġel, nofs bir-rkib, kulħadd ħalef li fl-Imdina rjus l-għedewwa għandu jġib. Ħin bla waqt, bħal sħaba sewda, lemħu l-isfel biet minn ħdejhom. Ġrew għal fuqha daqs firet u l-kefrin ġew taħt idejhom. Bdiet taqbida li ma bħala, Min ħallija sa ħat-tard, aħbat, idrob, infed, oqtol, u it-tadmija ġera fl-art. Mietu bosta mill-edewwa, il-Maltin ukoll batew. Dawna rebħu, dawka ħarbu, lejn ixtut mnejn kienu ġew. It-taqbida kienet ħarxa, damet sewwa nofs ta' nar. Rjus it-Torok bħala rebħa quddiem bagħtu għall-aħbar. Bi rjushom imgħaddsa l-imdina deħlin kemm ħarġu qalbiena għalissa mniktin. Għaliex din il-ħemda, dil-ħasra xinija, xi tkun dik is-sura li ġiebu mottija? Il-ħakem x'sar minnu l-arus ta' Katrina li rajtu fil-ħodu imdawwar biż-żina. Sewma li l-edewwa Qarrieqa u Kefrin raw ruħhom mirbuħa minn ħutna l-Maltin. Fil-ħabta tnejn minnhom b'sejf f'ġenbu nifduh. Fl-art waqa' u n-nies tiegħu hemm mejjet refgħuh. Min jaf jgħid x'ħasset kif semgħet l-aħbar Katrin. Bħal berqa dlonk toħroġ mid-dar u l-ħbieb marru wrajha sabiex iżommuha. Ilkoll daru magħha u riedu jsabbruha. Bħal ġenn hawn jaqbadha. Ma trid tisma' 'l ħadd. Bdiet twarrab b'idejha bikkiet lil kulħadd. Xi ntilmħu tintilef u taqa' hemm fl-art fejn kienu filgħodu xerrdulhom il-ward. Min xebba u għarusa, f'jum wieħed dil-mara, ittejjeġ u tormol. Min jista' jsabbarha?